na ku xeweta vayingiseri va xitichi xe xa hina hinkwavo eka tindhawu hinkwato laha mi nga kona ni ri mi kona kwalano xana um dolf u kona namuntlha ku va a ta lathela na n'wina ni ta va ni karhi ni mi nyika vunanga lebyo tsokombela swinene um tinsimu leti ni nga ta va ni karhi ni mi nyika tona laha hinkwato i tinsimu leti mi nga ti tiveki i tinsimu tintshwa eh a hi veni swin'we risimu leri ni yaka na mi nyika rona sweswi i risimu leri ni nga ri thya u nga tshami hi mavoko kambe before ni mi nyika rona mi ngo ni mi tivisa katsongo hi dolf eh dolf i artist kumbe nqambi leyi yi nga kulela kerekeni yi karhi yi tlanga swichayachayani kusukela kwale hansi kwale hansi hansi ekerekeni ni karhi ni tlanga hinkwaswo sweswiyani ku fikelela laha ni nga za ni ya humesa e singili ya mina leyi a ni yi thye african girl hi 2017 leyi a ni tirhe xikan'we na dj ntwa yi produciwe hi yena xikan'we na mina leyi nga va ka ti-radio to tala ta ku hambanahambana yi va yi ri eh, yi risimu ra kahle ngopfu swinene E, nakambe ni tlhe ni ya vuya hi yin'wani singili laha ni nga humesa e, juliana leyi a ni tirhe swin'we na heni si leyi na yona yi nga risimu ra kahle ngopfu leri nga ri eh, leri nga va risimu hi ku komisa leri nga ni kumisa sagwadi aka ti-xmas 16 kona kwala ka munghana lonene lembe leri hundzeke mi ngo ni ku na khensa nakambe eka hini siku va hi tirhe swin'we eka risimu leri nga ni kumisa sagwadi and then mo sweswi ke ya suka eh, ya suka vuthu ho ni mi nyika risimu leri ni nga ri thya eh, u nga tshami hi mavoko

eh, ka ha ri dolf eh, xikan'we na n'wina la ka la tlhela la eh, mi kona mi kona mi kona sweswi risimu leri ni yaka ni ya mi nyika rona ni ri tsavula kona kwalaho ka ep ya mina yintshwa tanihileswi ni nga hlamusela leswaku tinsimu leti i tintshwa hinkwato Eh, leri ni nga ri thya tintombhi ta ka gaza ti kona tintombhi ta ka gaza la bukwini la mi kona xana loko ti ri kona tintombhi ta ka gaza hayi ni ta vona hikuva eh, hala bukwini hala ni ta vona hi ti-fire emojis njhe ni ta vona hi ti-fire emojis na ti-love reactions kwahala eh a hi va tekeni ke ya suka futhi

okay okay okay right eh ya ha ri swin'we i dolf loyiwani i dolf ke olright se sweswi ke yi lava ku suka ke yi lava ku suka vuthu yi lava ku suka vuthu yi lava ku suka vuthu um ni kombela na ku hluvula leswa mabaji leswi Alright, sweswi risimu leri hi nga ta va hi karhi hi mi nyika rona i risimu leri ni nga ri thya a hi fexeni, mi ta va mi karhi mi ri twa kwala, a yi suke ke. Tlakula teka khoma la swa wena hi buwela ba u ta va thivani thivani baba.

Ahee, a ka ha ri Dolph nakambe eh, ni tshemba mi tsakile ni tshemba mi tsakile hi khense ngopfu eh, ku va mi hi langutisile na ku va mi hi yingiserile namuntlha aka xitici xa hina xo saseka xa munghana lonene eh, vanani na hina hi masiku hinkwawo eh, mi ngo ni ku eh, before ni famba aka ndhawu leyi ho ni mi byela ku okay ni kona aka facebook loko mi lava ku ni buka kumbe swin'wana na swin'wanyana leswi mi nga ta swi lava Yes, ngopfungopfu ku ni buka eh, na ku va ni ta hi ta mi cinela na ku mi chayela aka mucato na swin'wana na swin'wanyana ni kona aka facebook aka facebook vito i dolf i page rero and then akhawunti hi yoxe um i dolf guwela mongwe and then cellphone number it's uh, 079 621 0302 yes hi kona kwalani laha ni kumekaka kona mara before ni famba aka ndhawu leyi nakambe mi ngo ni ku ni khensa munhu un'wana na un'wanyana loyi ni nga tirha na yena aka ephile ya mina leyi because a ni nga ta swi kota ni ri wexe ku na vanhu lava ni nga tirha na vona um ni tirhe na dj ntwa wa daniel brothers hi yena loyi ni nga rhekhoda aka yena a ni mastarela swilo hinkwaswo and then loko mi yingisela hala ka guitar um i kev menla kevlon hi yena loyi a nga ni tlangela swilo leswi hinkwaswo hala ka gita ma yi twa musi mi xi twile xinari nakambe um na vasesi wa mina lani ku na khazi wa mina ku na um sesi wa mina lani n'wana malume na n'wana mantsongo hi vona lava a ni ri na vona laha ni karhi ni cina na vona and then nakambe hala ka tibiti tibiti leti ni nga na tona loko mi swi twa swilo leswi swi karhi swi nandziha hi ndlela leyi um ni nga ka ni nga ni nga n'wi rivali nkulukumba luya ku na beat Yo sungula leyi ni nga yi kuma aka Black Cash, Dankie Black Cash, and then letin'wani ti beat na tona ni ya ni ya ti kuma aka DJ Yogeta, ni khensile but ni khensile ku tlangeriwa swilo swa kahle, se no famba hi ndlela yaleyo. Inkomu.